Ah, ha marĩtwa njĩtagwo thomas mareri njũgũna ah, wa wanjirũ na nyumĩte itũra rĩa kũrĩa mũrang'a kangĩma constituency thĩinĩ wa wodi ĩtagwo kanyanyainĩ gĩtũgũ village Ah, nĩ ndakena mũno nĩ kũgĩa na chance ya mũthenya wa ũmũthĩ ya gũka gũkũ kwa maina nyambura youtube nĩguo twarie na twĩkĩrane hinya kũrĩ arĩa mwarĩtwo nĩ hinya. Ndĩ mũrutani thĩinĩ wa cukuru ĩmwe kũrĩa thĩinĩ wa Othaya ĩtagwo Senior Chief Mũkĩra High School, mwarimũ wa history na CRE kana history and religious studies. Thank you Mr. Mareri.

so no tũhe deep uh, just a short story ka- kana ũtũhutirie o igũrũ hanini ũtũ- ũtũhutahutirie tũmenye atĩrĩrĩ mũtũrĩre waku wanjirie ha ũgĩkinya ũgĩkinya rĩu gũkinya hau ũkinyĩte ũkĩ ũtũhutĩirie no tũhe details ya maũndũ marĩa wĩkaga Ka- kũrĩ andũ arĩa matanjũĩ tondũ no ũkorwo na andũ aingĩ mũno matarĩ manyona andũ arĩa tũngĩkorwo tũgĩcemania rĩa mbere nĩ atĩ mwarimũ thomas aciarĩtwo mwana ta acio angĩ no akinyia mĩaka mũgwanja he handũ hakinyire maitho makĩũra na koguo mwĩroreri we ũranyona ndirakwarĩria itarĩ na maitho no kũra maitho gũtikigĩrĩtie nginya hau gũkinya na nĩ tondũ thutha wa kũra maitho nĩ ingĩrĩirie maũndũ maingĩ nĩ ingĩthomete ngathoma thika primary for the blind ngathoma thika school for the blind ngacoka ngagĩthiĩ kũrĩa Kenyatta University na ngakĩigĩrĩrwo degree ya teaching koguo in short rũgano rwakwa nĩ rũ- nĩ- nĩ- nĩ rũraihu na rũngĩtua kũheanwo no mũndũ aikarire thĩ akindĩrie arũthikĩrĩrie na rũgano rwakwa nĩ njugaga nĩ rĩwega na nĩ rũru nĩ rĩwega nĩ tondũ thutha wa maũndũ marĩa mothe ndagereire na rĩngĩ ona kũranwo na aciari thutha wa kũra maitho no na gukorwo muciari umwe wakwa niguaga mundu utarona na agirwo ni guthoma tondu ndari undu angiteithia society ni hotete kurwa na maundu macio mothe na ngakinya hau nginyite na koguo ngiuka chanero-ini ino njukite tondu ni ndirenda kwariria mundu ungikwatete mwihoko na muturire mundu ungikorwo ni araigua ni undu wa mathina maria mamukorete kuri andu magiaga na wathe maria nene ni kuri magiaga na wathe maria nini na wikugia wathe uh,

ngandĩkwo wĩra nĩ thirikari to ngĩrĩ mwandĩko wa thirikari na abagoro thomithagia ciana iria irona ũngĩcoka ũke ũngore na kũrĩa mũciĩ-inĩ ndĩna mũtumia ndĩna kana kamwe nĩhotete kinya gũthiĩ ũguo ngegũrĩra ngari na ngahota gwaka nyũmba koguo ĩno nĩ just the introduction part ya mũtũrĩre wakwa no mũndũ ũngĩenda kuona full story ake haha asubscribe na nĩguo tũthiĩ na mbere na kwaranĩria na nĩguo tuone story ĩno ĩ yothe na nĩguo tũmenye tũreruta atĩa kumana na story ĩno ya mũtũrĩre ũyũ toguo we first thing ndwaciarĩtwo ũtakuona ndiaciarĩtwo itekuona ndaciarĩtwo ngĩonaga na ndaciarĩtwo ndĩ mwana wa kerĩ harĩ ciana ithano no ngĩgĩa na complication ya kĩndũ gĩtagwo tumor growth andũ Mm. agĩkũyũ aingĩ ũngĩmera tumor matimenyaga no ũngĩmera growth nĩ ndarĩ na growth yarĩ mũtwe na yoneka tene ĩgĩtuĩka nĩ kũrutwo no yatuĩka nĩ kũrutwo mbeca iria ciatuĩkire nĩ irendeka Aga Khan hospital that is back in 1993 cigĩtuĩka itirĩ handũ cingĩoneka na koguo brain tumor ĩyo ĩgĩthiĩ na mbere na gũkũra nginya rĩrĩa rĩu yagĩtuĩkire nĩ yahutia maitho na Makĩũra. maitho makĩhutio makĩhutio ũhoti wa gũkĩona ũkĩũra so second day Ehe. na after kũra maitho nĩ hagĩire na ngucanio gatagatĩ gaku na na na aciari aciari Ĩĩ. that is two Eh. Three, Aha. hagĩa ngucanio na aciari Mm. nĩ wacaririe ruo njĩra Nĩ- ciaku nĩ ndacaririe njĩra ingĩ ciora ingĩhota gũteithĩka Gũteithĩka. na nĩguo Mm. nginya harĩa nginyĩte Mhm. na thĩinĩ wa gũcaria njĩra icio cia cia gũteithĩka na ndendaga njĩra cia gũteithĩka tondũ maica makwa nĩ matuĩkĩte ta mararehe haro gwitũ Mhm. ũkonaga mũkũrũ na mũthee nĩ mararũa na mararũa nĩ ũndũ mũkũrũ nä arenda kå ndeithia no må thä arauga na mĩ nĩ arenda njagĩrĩirwo gũgũikara gũgũteithia ũguo no ndige baba kũmenyererwo ta nake itumbĩ Mm. na koguo thä inä wa gå caria å teithio nä ndekorire thä inä wa Children's Children's Home, Homes. kå rä a gä thå ngå ri Koguo- taguru waikaria children's homes wĩna aciari ndä na aciari Mm. no ndiathiaga kũrĩa tondũ ndiarĩ na kũndũ gwa gũikara kwarĩ na Aca. kuo gwa gũikara no Mm. the environment ndiarĩ gũtiarĩ na thayũ conducive ya na- gũkorwo na- na ũgĩsurvive. gũtiarĩ na ũmenyereri wa mũndũ wĩna wathe koguo nĩ- nĩ ndaikara mũciĩ ngaigua ta ndĩ mũmene Mhm. na koguo ngĩambia kũra gwetherera kũrĩa ingĩikara ndĩ na thayũ wa ngoro na mwĩrĩ na meciria na nä ho rä u wonire å teithio å gä kinya nä wathiä thika school for the bride niho ndoneire ũteithio Mm. Ah, ngiuma mũciĩ nĩ ndĩngĩrĩte cukuru Mm. no rĩu thutha wa kuonaga hĩndĩ ciothe na gũtirĩ mũndũ ũra celebrate okorwo nĩ performance ya cukuru cukuru gũtirĩ mũndũ ũramĩkenerera ngĩthiĩ gwetha kũndũ ingĩ appreciate na koguo nĩguo ndekorire thĩinĩ wa children's home ĩno na ndĩ children's home nĩguo ndonire scholarship ũkĩhota Ah, gũthiĩ rĩu nginya eh, secondary school eh, ya kũhota kinya gũthomithia kinya secondary school ndarĩhagĩrwo nĩ sister ũmwe wa gathoreki wĩtagwo sister melo na agĩthomithia ndagĩkinya form 4 akĩnjĩra watho wa foundation yao ĩtagwo Lilian foundation ugĩte mũndũ akinye mĩaka 18 ndagĩrĩirwo gũsapotwo kuma hau so ũgĩcaria rĩu scholarship ngĩthiĩ university scholarship ndiagĩtinĩkĩra form 4 Eh, ndathiĩ university rĩu ndagĩthire ngĩiyũria rũni rwa help higher education loans board

worĩire maitho Ona- life ĩrĩa waikarire Life ĩrĩa yangorire. gatagatĩ gaku na Na aciari nginyagia gũkinya hau nginyĩte Ĩĩ, Ĩĩ, tukamba nĩguo- tũthiĩ mbere Ĩĩ, first ĩĩ, step ĩĩ. tukamba tuone life yaku Ĩĩ. no no aciarwo wena ũkĩonaga Ĩĩ. na rĩrĩa wakinya mĩaka mũgwanja Ĩĩ, aciari maitho mora. maitho nĩ mora Ĩĩ. rĩu life ĩrĩa waikarire gatagatĩ gaku na aciari aciari

ya motivational na speaker ninyendaga muno kwareria njamba njithi Mhm. young generation na kwareria aciari Mhm. na muno aciari a thuri ndimenete athuri tondu ona ni ngiri muthuri Ĩĩ, tondũ rĩu gatagatĩ gaku na aciari harĩa ngwatanĩro nyamũkano yokĩrire nene Enya yokire mũkana yokire harĩ muno ya muciari mũciari wa muthuri Eh, na ni tondu ni ndagia wathe wĩna wathe tu. koguo ni njenda Wathe tu. kwareria mbere ĩyo mũciari mwarĩ mbere iyo nake twari wega biũ. sawa no maitho mora ni twagia nyamukano nene na yatuĩka tarĩ mbĩtĩka nene biũ koguo apart from gũthomithia nĩ nyendaga kwarĩria aciari ngamera mwana angĩciarwo na agĩe wathe rĩ ti wa mũtumia e wika Mhm. na ko mwana ũcio no anyitanĩrwo nĩ aciari ma mĩena yerĩ rĩ mũthuri na mũtumia rĩ maica make ona no magĩre gũkĩra ũrĩa angĩgĩtenganio arekanio Ĩĩ. Ĩĩ. haya njũgũ nĩ ũra- nĩ wĩkaga atĩ motivational njĩkaga ĩyo speaking nĩ ya aciari ya ciari na nĩ njĩkaga ciana ya young generation ciana iria twĩ nacio ma secondary-inĩ na primary Mhm.

ĩĩ ũmwe no Mwarimũ ũhunjia akiuga. naguo no hunjie na no njĩkaga counseling no yakwa ti ya gũthomera Ah, kũrĩ indo twĩtaga you are doing something out of experience nĩ ũndũ wa mage- magerio marĩa ũgereire magereire maũndũ ũkahota magereire. kũhe andũ harĩa mangĩgera tondũ we nĩ ũhagereire na ũkamonia ũrĩa ũngĩhota kũhũrana na maũndũ macio koguo no no njĩkaga counseling Mm. no hote kwarĩria mũndũ

ti bamĩrĩ nyingĩ ihotaga kũrũgama na mũndũ tondũ i think percentage ĩrĩa nene kũringana na niĩ rĩ Ĩĩ, andũ arĩa matarona andũ arĩa mataragia yani andũ othe meka wathe rĩ ĩĩ, aingĩ ndĩmakoraga na gũkũ bara maigĩtwo na tũkombe twa kũhoya ĩĩ. mena maburi kana me wheelchair-inĩ magĩthiũrũrũkĩte kĩo Ĩĩ. makĩhoya Ĩĩ. but part yaku nĩ different Ĩĩ. tondũ we ũgereire ũkagera ũgategwo nĩ aciari ũgathiĩ thukuru ũkarĩkia ũkagraduate wĩ wĩra Ĩĩ. na rĩu thaa ici nĩwe waragĩria andũ so nĩ tũkũgerera hau Ĩĩ. tũmenye story yaku Ĩĩ. tuone andũ acio nao rĩ ũngĩmakinyia ha Ingĩma- ingĩmera atĩa? ĩ ũngĩmera atĩa kana aciari aci- a ciana iria rĩ ũngĩmera atĩa tondũ kũrĩ matenagia ciana Ĩĩ. ũgakorwo nĩ ciaumĩrire street-inĩ Nĩguo. cinyitagwo nĩ arata ũrũ cigathiĩ cikĩhoyaga andũ Ĩĩ. andũ ta acio rĩ nĩo nĩwaragia nao ũkamakinyia handũ kana ũga follow up, ũgatiga mũndũ ũcio nĩ akinya kĩrathi kĩngĩ Na ndikinyĩte hĩndĩ ya kwaranĩria na andũ acio Mhm. Ah, ona gũtuĩka thĩinĩ wa rĩciria nĩ kĩrĩkanĩro kiugaga ithuĩ nĩ gũtanya tũtanyaga nake ngai Ngai agakinyanĩria agakinyanĩria. nĩ ngoretwo na itanya rĩa kũrĩgĩsta kĩndũ twĩtaga community based organization cbo Mhm. ya kũhota gũikaria andũ aya thĩ na kũmacokanĩria ona kũmethera ũteithio Mhm.

kũrĩ andũ ona moĩ mũndũ wothe wĩ wathe maina ndanathiĩ ngarũgama handũ ndendaga kũingĩra bengi ngĩkora raini ĩ nene Ah, ndarũgama harĩa nja na kamũtĩ gakwa ndonire andũ makĩnjikia maciringi mũhuko tondũ mentality ya andũ acio ah, ndikũgweta nĩ itũra rĩrĩkũ no nĩ na gũkũ mwena wa nyahururu Ĩĩ. andå acio mambä rä ria kå njikä ria maciringi nä kä tondå Mentality meciria-inä yao. mao rä matirä monda må ndå wä na wathä agĩthiĩ bengi agä thi bengi So Gũikia meciragia mbia handũ kana hothe mũndũ kũruta. wĩna wathĩ akorwo arũgamĩte nĩ mbeca areka atĩa aretha arenda Mm. na koguo ndarutire ciringi icio ngĩ- ngĩcikia thĩ ngĩcinyuguta na ngĩmera niĩ ndinoka kũheo mbeca in fact niĩ ona nĩ niĩ ingĩmahe mbeca na nĩ ndahotire kwaranĩria na andũ acio na ngĩona matirĩ na knowledge ya kũmenya atĩ andũ mena wathe no mahote gũthoma na matuĩke andũ thĩinĩ wa society koguo ndĩrenda kwambĩrĩria organization mhm. ya gwĩka kĩndũ twĩtaga sensitization mhm. ya kũhĩgia ah, community atĩ atĩrĩrĩ mm. mũndũ wĩna wathe to mũhaka ahoe na to mũhaka aheo mbeca mhm. no asapotwo athiĩ thukuru athome na akahota kwĩrũgamĩrĩra in future koguo nĩ itanya na ngai angĩkĩigua itanya rĩrĩ no rĩrĩkinyanĩra tondũ Ah, ngai no itanya rĩo- agakinyanĩria tondũ itanya nĩ gũtanya itanya nĩ gũtanya ũgacoka rĩu ũgagĩetha finances Ĩĩ, na nĩguo ũgakĩhota kũrĩnjĩsta kĩndũ ta gĩkĩ na ũkahota gũthiĩ na mbere nĩguo nĩguo nĩ kũrĩ thukuru ingĩ cia tondũ rĩu disability rĩu nĩ mĩthemba mĩthemba rĩu yaku nĩ ta rĩu yaku nĩ ya maitho Ĩĩ. kũrĩ andũ mataragia Ĩĩ. nĩ kũrĩ thukuru ciao kũrĩ andũ mataiguaga kwĩna cukuru ciao kwĩna andũ matathiaga Na ngwĩciria thĩinĩ wa mwaka ũyũ wothe okorwo nĩ ũgweterera nĩ ũgwĩtĩkĩra maina Mhm, programu ĩno no ĩthi mwaka ũyũ wĩ wothe mhm, nĩguo tũcere cukuru-inĩ ici mhm, tũhote kũ interview kinya arimũ mhm, to ta rĩu okorwo nĩ andũ arĩa mataragia mhm, cukuru ciao ciũire bũrũri ũyũ ngĩthi na gũkũ kĩambu kwĩna cukuru mhm, ũngĩũka haha nairobi kwĩna cukuru ũngĩthi na gũkũ mĩena ya kĩrĩnyaga na kũna kũngĩthiĩ gĩthumo Mm. koguo nĩ tũkoya sample ĩmwe ya macukuru maya o- o- o- o wathe Mm. nĩ tũgacera okorwo nĩ andũ arĩa matarona nĩ tũgacera thika for the blind Mhm. okorwo nĩ andũ arĩa mathiaga na wheelchair matarĩ na magũrũ mega Ĩĩ. ah, kwĩna cukuru yao ĩ mombatha kũrĩ ĩngĩ ĩ thika Mhm.

kinya nä egå twarwo cukuru ä yo maå ndå maya mothe nimo tå gå thomithia tũgũthomithia mũndũ Ĩĩ. Eh, tũthomithie community mamenye atĩrĩrĩ Ĩĩ. andũ aya rĩ Ĩĩ. wĩra wao to gũkorwo me bara makĩhoya Ĩĩ. wĩ ta mũciari rĩ mwana waku rĩ wathe ti kwĩremwo Na nĩ mwana part- ũcio ũngĩmuoya rĩ nä pati ä rä kå ngä ũngĩtake ũmũteithie Ĩĩ. no akinye handũ hangä Ĩĩ. akorwo arĩ ũteithio nake kũrĩ society good tũgũkinyia hau mũthenya wa ũmũthĩ nä twakena tuge we will continue nĩ tũgũthiĩ na mbere Ah, wa mbere twambe tũkũmenye wega Eh. tũmenye rũgano rwaku kuma kĩambĩrĩria Eh. nĩguo andũ mamenyage thomas mareri Eh. ti mwarimũ o ũguo tũhũ hena harĩa agereire na ũrĩa ahotire gũkinya hau akinyĩte arĩ disabled nĩ akinyire handũ akĩaga kuona no nĩ akinyĩte hau akinyĩte agereire kũ tondũ nĩ ingĩ mategwo nĩ aciari ũgakora mwana ũcio rĩngĩ nĩ era eyũrage kana nĩ athiĩ kũrĩa matatawe matatawe makamũmistreat, Makamũrega. makamũrega mwana ũcio akorĩra na nĩ tũkũhoya mwĩroreri a subscribe ĩĩ na ĩkĩre gakengere one nĩguo programu ici ciothe cikĩraga nĩ mwaka ũyũ harĩa ngai egũtũkinyithia nĩguo ndũgakĩhĩtũkwo nĩ kĩndũ ona kĩmwe thank you na very nĩ much ndacokia ngatho rĩngĩ nĩ ũndũ wa kũheo chance ĩyo thĩinĩ wa youtube channel ĩno ya maina nyambura thank you ngai amũrathime amen